Кара, мин сиңа бер сорау бирәм, ә бит Ризат? Бу сорауга мин җавап бирә аламмы, Габдрахим абый? Менә ул сорауга җавап бирә аласыңмы, юкмы? Тукай, Тукай ничә яшьтә үлгән менә? Тукайның бит инде хәзер ә, ничә яшьтә үлгән Тукай? Тукайның 40-та, 50-дә, 70 70 тә 70 ничәшедер еллыгы булды инде бөек шагыйребезнең Тукайның 125 еллыгына мин оттым гран-при шигырь сөйләп. Әйе. Инде хәзер укып бетергәнгә 5 ел вакыт үткәндер, 130 лар түгел микән?
Ә ул ничә яшьтә үлгән менә үзе? Ничә яшьтә үлгән? Бик яшьли үлгән, туберкулездан үлгән. Егерме җиде яшь тирәсе микән? О, малай, молодец, барысын да беләсең. Син мәктәптә бик әйбәт укыдыңмы? Татар теле әдәбияты бишле имем гел. Шулай мени? Конечно.
Ничек алай бишле булды?
Әти әни укытучы име әллә синең? Укытучым бик әйбәт ие.
Зөлфия э, Зайнагиева Зөлфия Фуатовна. Бик күп сәлам сезгә. Кырыл бая син сәхнәгә чыкканда 100 меңлек телефоныңны калдырдың. Кая ул синең? Күрсәт әле. Йөз меңле түгел мин.
100 меңлек дидең ич инде, җә күрсәт әле. Обычный телефон белән китайский. Китайский.
Китайдан, Китайдан җидереп кайтардым. Ә җидереп кайтырдың.
Ник алай сәй 100 мең дидең син аны мин чынлы дип. Кутыртып әйттем, кутыртып әйттем.
Теге әйтәләр бит инде менә. Телефон югалта күрмә дип теге. Артык бәя. Менә син калдырында чыгып киттең телефоныңны, ә бит. Ә юкка чыкса, ул кызны беләсеңме соң син? Беләм, Лилия. Кемгә бирдең син?
Лилиягә кемгә биргәнне белеп бирәм мин.
Телефоннары юкка чыкканы бармы? Телефоннарны юк, Аллага шөкер. Зинерныкы, хатынныкы бар, ә минеке юк. Ничек юкка чыкты, кайчан?
Кайчаны качыкты, автобус табарга да урладылармы, сумкасын кистеләр лезвие белән. Автобус да барганда, качан бу? Бу бер ике ел элек.
Ә ике ел элек автобуста йөридегезме? Хәзер йөриме? Зинира автобуста. Хәзер дә йөри, хәзер дә йөри Зинира. Хатынын автобуста йөртәсеңме? Ну йөртәсеңме дип мин гастрольдә түгел, эшләрем буенча чыгып киткәндә, мин инде әгәр дә пар алмасам, мин Зинирны Зинирны йөртә алмасам, Зинира автобуста йөри. Ә син нинди машинада хәзерге көндә? Кия Рио.
Киери йорт.
Актөстә.
Актөстә. Инде 320 мең йөрде. 13 елга бик әйбәт машина алыгыз. Тәкъдим итәм сезгә. Ник андыйны алдың син менә? Нигә? Акча шуңа җитте. Кредитны шуңа оформили.
Ничә ел кредит бирделәр?
Ничә ел түлисең инде ул кредитны? Тагын 3 аем калды. Тагын 3 ай калды.
Кара белән сез тик торганда гына, тик торганда булмагандыр инде. Менә популяр булып киттегез. Менә сез сәхнәгә чыккач, менә София Тары чыга бит. Аны карап бетерә алмыйсың. Менә кайбер җырчы чыга, кайчан кереп китә инде бу дип утырасың. Менә сез шундый. Ничек болай булып була? Юк, сез чыгуга кара карап туя алмыйсың сезне. Тик кереп тә китәсез, шаккатам мин сезгә. Менә ничек алай э, Сез беренче булдыгыз. Беренчедән, иң зур рәхмәт авторга шушы җырның, безнең продюсерыбыз Айдар абый Тимербаевка. Чөнки аның сүзе, энем, җырчыны җыр гына кеше итә. Әгәр дә синең основа, база, нигезең шушы җырың көчле икән, артист аңа инде үзеннән эмоция өстәп, үзенең үз чишмәләрен костюмнар белән бизи. Шуңа күрә зур рәхмәт Айдар абыйга, инде зур рәхмәт Зинерага. Без менә, үзем менә сәхнәгә чыгам. Ә күңелдә нәрсәдер не то, урысча дип эшли, ә зиһененнән чыккач, сәхнәдә минем естественный чыга, миңа рәхәт, кырыйда гына хатыным, тамашачы, менә шушы тамашачы шушы гадилекне, шушы миңа үземнең рәхәтлекне сизә, күрәсең, и үземә дә рәхәт. Бик күп акча кирәк бит хәзерге көндә, шулай бит? Күп, күп, күп.
Аны каян аласыз? Син бер әйттең, уйнап көлеп әйттеңме? Теге үгезләр булыша дип. Не, нигезендә шулай башланды. Беренче клипны, җырны э, алганда үгезләр булышты.
Ничә үгез? Әни әйтте, әни белән әти әйтте, улым без ди гади э, авыл кешеләре, әллә никадәр акча җыя алмыйбыз, колхозда әллә никадәр зарплата юк. Э, Шуңа күрә э, үгезне алып кайт, без үстеребез аны дип очратыбыз да. Мин ике үгез алып кайттым дагы, башкирский, аклы кызыллы, шундый нәселле. Ит үгезләре, алар миңа шуны үстереп, мин шушы итләрне әле артистларга сатып, хайран. Ничә сумга саттың инде син аны? Ул вакытта итнең бәясе 260 ел. Аны бит әле сатырга да кирәк. Кем алды синнән? Саттым. Хәзер бит инде бөтен дөньяда ит тулган. Бер бөтен Җәвит Шакировка саттым. Икенчесен анда ләкиннәргә күп инде кешеләр. Тагын нинди җырчыларга саттың?
Җәвит тагын. Азат Зарипов дигән бар режиссер, Азат Зарипов Варчаныкы. Бәе? Аңа саттым.
Бүтәннәренә пока тәкъдим иткәнем юк әле. Ярата башладылармы? Ярата башладылар.
Ярата башладылар. Димәк, үгез ярдәм итә. Хәзер кем ярдәм итә? Анда менә карап торам, күлмәкләр фәлән хәтле бит. Җыр фәлән хәтле, тегесе фәлән хәтле. Менә муеннан моря акча кирәк. Габдрәхим төрле вакыты була. Нәрсәсе рәхәт? Мәсәлән, мин үзем генә сәхнәдә җырлап йөрсәм, аны хатын аңламас ди. Мәсәлән, костюмга җыр, акча кирәк, җырга кирәк, рекламага, ротациягә, әме. Ә семья белән булгач, без инде менә, например, акча эшләдек, туйданмы,

Хәзер дуслар, Аллага шөкер. Бер дуслаштыгызмы соң? Менә хәзер тагын тыңлап. Хәзер дуслаштык. Хәзер суктырса сине. Юк инде суктырмый, дуслаштык хәзер, Аллага шөкер. Мәгәричен дә бирде, кәҗәсен дә бирде, Аллага шөкер. Карале, хатынының биле бик нечкә, биюче бит ул. Шулай нечкә булып калыр микән или тазарыр микән? Хатын кыз дисен тазара ашый ашый. Тазара, юк, Аллага шөкер, нәселләрендә андый кеше юк. Билләре нечкәме? Нәселдә дә, нәселдә юк. Тазара башламый. Юк, ул үз өстендә гел шөгыльләнеп тора. Аллага шөкер. Кара, менә шуны да әйт инде. Айга күпме акча керә сезгә һәм күпме туздырасыз, күпме акча кирәк менә бүгенге сезнең тормышыгызны алып барыр өчен, чыр сәнгатен? Ашап-эчәргә дә кирәк бит әле. Әйе. Балаларыгыз да бар, бугай, ялгышмасам. Балалар һәм кызым да бар, әйе.
Бик күп кирәк. Бик күп, э, күп, Бик күп кирәк, ләкин күп эшләп булмый. Габдрәхим, менә шул сиңа. Ярты елга Ике үзлек. ике үзлек кирәк, ә бит?

тырышу кирәк. Риза Рамазан уңышлар телибез сиңа, ярыймы? Мәңге шулай матур булып калыгыз. Рәхмәт.